mwanake arakorire nyina mbabu aragucia kuma mbabu aramũrĩpu aracoka aramũhũra tũhiũ makĩria ma tũtano arathi- egũthikagwo mũthĩ mũno nĩ ũru mũno korwo wĩ smart mũno haha na ngũĩ na sliti mbere na thutha eh? na kwanyu andũ kĩoro mũrango nĩ wa iratathi mũndũ eteithagia aikaire ũũ

na gĩakorirwo kĩarua o ũguo gĩaumĩra gĩkiumĩri magĩikia ndati ũguo na itha nĩwe ndati waikia nowe ũthiaga ũgacamũra hau kĩrĩa gĩitha na wereke ngwĩre mababu ma ngai ũngĩmenya ũrĩa kũrua kwĩruo ndũngĩkarua ũkarua To- tondũ kĩũĩ kĩo nokĩo kĩruu o- ona ithe ti mũruu Eh? ngai akiuga tĩa thoguo na nyũkwa ti nyina atetagĩra ti nyina atetagĩra mũnyite hau wega tĩa thoguo na nyũkwa ti nyina atetagĩra mathani maya ma ngai ikũmi mau mothe marĩ ikũmi ma ngai makoragwo me merĩ o ndũkanagĩa na ngai ĩngĩ tiga niĩ rĩu rĩngĩ rĩa ngai nĩ rĩrĩ tĩa mũthenya wa thabatũ mau merĩ tu mau mangĩ nĩ maku ndũkanaiye ti ndũkaiye kwa ngai waiya nĩ ũkũragwo ndũkanatharanie ti mwarĩ aragirĩrĩria ati ugaga ndũkanatharanie ndũkoya irĩtu ake aca nĩwe ũkũrwara kana wanjie ũciara gũkũ wanjie gũcambia andũ facebook andigire na mwana nĩwe

arumaga muthuri uria o muthenya muthuri akiamurire mai makunyumurire kaidi warume igana niikitio ni muru guo tiwe every day nake murio wa muthuri uyu handu haingirire ahonokie ithe heri itho riri riamuka riri rikarirwo rũĩ-inĩ kĩanda-inĩ kĩmũrĩ gĩkĩ kĩrerwo atĩ kĩmũrĩ kĩndũ kimenyereire maithe gĩkahorera kĩanda-inĩ yani ũthiĩ tũkuone nduma ũrĩ mwe ũrĩgwo nĩ kĩĩ kĩangorire ndarirwo nĩ ciaũ thina waumire mucii he kimwana giki gitiakana giamuka arorire ithe uguo akimwira baba ndecire ngucokie gicagi kuria girite ithe ya nyina ni akuite ndecire ngucokie gicagi okuria iganjo uikarage kuo nigetha uikare na thayo tondu mutihotana na nyina wang'ania ithe nginya ndangĩtwarire amunyitĩrĩire akĩmũnyitĩrĩra magĩthiĩ karũgendo magĩkora kwarĩ hĩndĩ ya mbura na rũĩ nĩ rũihũru na nĩ rũĩ rwariĩ mũno no gatagatĩ ka rũĩ harĩ na ihiga mwanake ũrĩa agĩciria at- oe ithe amũkue amũrikie nĩ agĩkuire ithe agĩtoboka rũĩ ithe mũgongo agĩthiĩ akĩhutagia maĩ ũguo nĩ ũrĩa mũndũ athiaga maĩ-inĩ akĩona maĩ no maraingĩha makinya rũĩ gatagatĩ ihiga igũrũ rĩarĩ rũĩ-rĩ akĩigĩrĩra ithe hau kĩmwababa ikarĩra ihiga rĩrĩ ndore haha hangĩ ũra haha na ngũgĩre akĩringe wiki akĩringa agĩkinya mũrĩmo ũkĩona nĩ hega agĩcoka kũgĩra ithe akorire mũthuri ũracombu ũrarĩra na kegi kũgirĩkate nginya kumwo nĩ ngoro kĩmũria baba korwarire mũno kĩmũraca mũriũ ndirĩ mũrwaru mũno ndĩ o ũrĩa nyuma na warĩrio nĩ kĩ baba akĩmũra ndaririkana mĩaka mĩrongo ĩna mĩthiru ihiga igoro rĩrĩ nĩho ndaigĩrĩire baba haha nĩho ndaigĩrĩire baba arumĩtwo nĩ nyũkwa arumĩtwo nĩ nyũkwa biũ ngĩona tũtingĩikara nake ngĩoya baba ngĩmũigĩrĩra haha na rĩrĩa ndamũringirie rũĩ-rĩ ngĩmũcokia-rĩ anjĩrire atĩrĩrĩ ũguo wanjĩka noguo ũgekwo rĩu ndarĩra ndakuona ũgĩthiĩ o ũrĩa ndaigire baba ngĩringa na ngĩcoka ndarĩra ndamenya atĩrĩrĩ o nawe-rĩ noguo ũgekwo ithe anyitire ithe makĩrĩranĩra erĩ akĩririkana rũruka rwa kĩmbu rũtithiragwo nĩ mũmũmũtũ acokire ithe mũgongo magĩcokana mũciĩ kĩringa rũĩ rĩngĩ ndamũkĩririe agĩcoka mũciĩ akĩiga ithe mũciĩ akĩra mũka listen to me hano ho hetagwo gũthomerwo satanic verses ndakwĩra ũũ nyina wang'ania ũmenye we wĩ mũtumia wakwa na ndũgatuĩka baba na wewe baba ndo tika mutumia kwa mundu athakira inia na riria ukaruma baba ringi kana ngore baba hotie ni guthii ugathie tondu we ndungimbigera kirumi no baba na kirumi we ndungihe kirathimo no baba na kirathimo koguo ni utihe baba kana uhure weru na gugeikara atia twarĩtie na mũndũ gwĩtwo beti kĩbindi-inĩ gĩa kwaranĩria mũno na ndatũrĩte kwa inoro twĩna kibe na wenzangu arĩa othe twanakorwo nao nĩ tũrutanĩte morutani maingĩ mũno na ndigwĩciria andũ arĩa manjĩrĩirie kũnjigua rĩrĩa ndanjirie kwaria ta friend mũrika wakwa kambũri twĩri barori atĩ kwĩ mũndũ hihi ũngĩũra athikĩrĩirie marĩa ndanamwĩra

yehetwo kana yenjetwo mũthingi-inĩ kana ciugo-inĩ iria ciatigirwo ciario nĩ ithe tondũ kũrĩa umĩte nĩkuo gũkũhana mũndũ wothe hana kũrĩa umĩte isaia 51 yugaga atĩrĩrĩ ta rorai ihiga-inĩ rĩrĩa mwenyũrirwo ta rokoriai kwara ĩrĩa mwenjirwo ndũngĩhota gũkora kwara ya nyandarũ hana kwara ya ndarugũ aca ihiga rĩa ndarugũ atĩ ta rorai ihiga-inĩ rĩrĩa mwenyũrirwo rongoriai kware ĩrĩa mwenjirwo

but there are mũndũ tũthi kwanyu Eh, onake mamaneja manene mũno mena marĩtwa mare- maneja ma bengi mamaneja ma institution mamaneja ma media mamaneja ah, mapasta mamakanitha no mũndũ ũcio kinya kũritaya akũhoyaga ngari kana ũmũhe lift ũkamũkuĩra indo ciaku ciothe ngari-inĩ yaku mũgathiĩ mũgatonya kwa itũra

kindu kia mbere muceke ni kumenya no mambire kuhura mbica ya kioro mena caragu makinjikiria na hindi mundu ucio koragwo njetwo box uguo na thuti na kuhunjia gathiti uguo aikarire uguo uguo bwana apewe sifa na kwanyu gutire kioro bwana anyanyuriwe aranyanyuriwa na nyukwa ni araurirwo

njamba gwaka gwitũ tondũ kwarĩ thoni nene mũno mũno nĩ ũru mũno korwo wĩ smart mũno haha na nguo ĩna sliti mbere na thutha eh? na kwanyu andũ kĩoro mũrango nĩ wa iratathi mũndũ eteithagia aikaire ũũ tondũ no nginya ũgatha ikũnia rĩrĩa nĩgetha mũndũ ũngĩ ũngĩ ũkona mwĩgathĩre ũcio ũmwĩre kwĩ mũndũ tondũ kaira a- ũngĩaga kũgatha kaira uga kuna mũtu mũkoragwo nake thĩinĩ tondũ ikũnia no kũheta ikũnia no kũheta kaira uga kwĩ mũndũ

amba ũcokera mũciĩ ĩka kaũndũ tondũ kũu nĩkuo baino fainarĩ kũu nokuo karĩkĩria biblia thiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa johana nao makĩinũka mũndũ gwake ũrĩa ũngĩ gwake gũtirĩ ũgathiĩ kwa ũngĩ mũndũ agathiĩ kwao na nĩ ũndũ wa bata mũno mũno mũno ũcio number two it is important to own your thing tondũ gwĩ kĩndũ indo maita matatũ ndanera arata akwa he kĩndũ gĩtagwo gĩakwa

ũgĩe handũ hetagwo haku ngai arokũrathimĩra ũndũ ũcio ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno ona to wega gũgĩtinda tũgĩthikĩrĩria tv broti maguta maguta mĩgũnda ĩrendio ona angĩ tũkaugĩrĩria twĩna mantini broti ci kũndũ ũgacoka ũgakorwo we ũkĩhurũka atĩ mama matũkũhũra thabarĩ ya gũgũtwara gwa thoguo ũgathikwo kuo na we nginya ndarĩ mũthomu

magakorwo kwa mamawe to nginya matirĩ kwao nĩ mamawe ũramũhe handũ thutha wa rĩtwa inene atĩ tũgũtangata gĩkuũ kĩa danieli kambũri danieli kambũri no harĩa kĩo kĩigaga tv kambũri nĩ ahurũkĩte kwaria ndĩraria gati kĩhurũkaga thuri Eh? atĩ atĩ ma- mahana mathiko nĩ thursday mwĩrĩ ũkarutwo kwanja nginya harĩa ũrarutwo mwĩrĩ ũkoretwo mũciĩ nĩ gwĩtio tĩrĩ kũhonoka na nĩ moca rĩa tangĩabondwo mwĩrĩ wĩ nyũmba na mathiko thutha-inĩ nĩ kwa mamawe kana gwa cũwe we have to go beyond this inyuĩ mwe muoyo na andå a maguta marä a ngai anjitĩrĩirie aromũhe kwanyu å rä a waheire a mami wanyu marä a kå rå a baba wanyu matarä athomu athuri acio metagwo tå thuri na tå tumia tå u twä na mbuä å cio wamabondithire hinya å cio magä ire naguo magĩciara nginya kĩndũ matoĩ nginya gũcaina taito na inyuĩ nĩ mamũthomithĩtie na mũkagĩa na marĩtwa na indo aromũhe kwanyu aromũhe mĩgũnda aromũhe manyũmba na arotũma mũciare ciana ikũmũtĩa Proverbs 20 what 22 23 or 23 22 ũkwenda tũthome ho mũndũ wa ngai 223 then let's go right nĩamu jehova nĩwe ũgatuĩka mũmacirĩrĩri na acume a mũcumi amatunye mĩoyo yao Then 23, 22, okay. 23, 22. thikagĩrĩria thoguo mũgũciari Thikagĩrĩria thoguo mũgũciari na ũmenye gũkagarũrũka na ũmenye gũkagarũrũka Nyũkwa. nyũkwa na atuĩka nĩ mũkũrũ ona agaendia thikagĩrĩria thoguo mũgĩciari na ndũkanagarũrũke nyũkwa onaga endia twakuo hĩndũ ũngĩona ta taranyita ũndũ eh, ta- ta- ta- ta kĩrĩ ona kũrĩa andũ meraga aciari wĩ old school eh, akona nyina nĩ mũkĩgu mũno no kahiga gakũrũ gatirĩ kagararwo nĩ maĩ ithuĩ twĩ na ũgĩ wa komputa na wa digito na wa android no athuri aya aya ũrona maikaire haha a baba wa njeri mena ũgĩ twĩtaga experience nĩ wanaruona anarumenya ikana muranjigua ithuĩ tũngĩgakinya kũmenya ahiki kana atumia arĩa mehaho kinya kũmenya mũndũrũme nyũkwa amenyete tene thoguo amenyete tene ndũgecirie harĩ ũndũ mwerũ ũrarehe ndĩrarire mũndũ gwĩtwo beti tũkĩaria hĩndĩ ĩngĩ atĩrĩrĩ anake arĩa mararua marua matiĩciragia kwĩna andũ angĩ aruu matuagane o he kĩhĩ kĩmwe kĩa my friend mathire gũthaka ndati na ithe na gĩakorirwo kĩarua o ũguo gĩaumĩra gĩkiumĩri magĩikia ndati ũguo na ithe nĩwe ndati waikia nowe ũthiaga ũgacomora hau kĩrĩa gĩa ithe na wereke ngwĩre mababu ma ngai ũngĩmenya ũrĩa kũrua kwĩruo ndũngĩkarua ũkarua To- tondũ kĩũĩ kĩo nokĩo kĩruu o- ona ithe ti mũruu Eh? na na he handå må ndå akinyaga agatua arä angä matioä må ndå gå two samsoni angĩthikĩrĩirie nyina na ithe mũthuri ũcio nĩ angĩagaire but let me tell you ngai akiuga tĩa thoguo na nyũkwa ti nyina atetagĩra ti nyina atetagĩra mũnyite hau wega tĩa thoguo na nyũkwa ti nyina atetagĩra mathani maya ma ngai ikũmi mau mothe marĩ ikũmi ma ngai makoragwo me merĩ o ndũkanagĩa na ngai ĩngĩ tiga niĩ rĩu rĩngĩ rĩa ngai nĩ rĩrĩ tĩa mũthenya wa thabatũ mau merĩ tu mau mangĩ nĩ maku ndũkanaiye ti ndũkaiye kwa ngai waiya nĩ ũkũragwo ndũkanatharanie ti mwarĩ aragirĩrĩria atĩ ugaga ndũkanatharanie ndũkoya irĩtu ake aca nĩwe ũkũrwara kana wanjie gũciara gũkũ wanjie gũcambia andũ facebook andigire na mwana nĩwe ti ngai atagitagĩra mwarĩ nĩwe we ukizurura tu utakutana na ile iko ndũkanerirĩrie mũka wene ti ngai mũti mũkamenyagĩrĩra ateugaga ndũkanerirĩrie mũka wene nĩgetha mama ta mũtumia ngai nĩ mũthaka mũno ngai amenya mũka no ũyũ akiuga ndũkanerirĩrie mũka wene aca mũka wene nĩ arĩ ũgwati biblia thima ibuku rĩa thimo yugaga rĩrĩa mũrũme agakũnyita ũiru nĩ ũkagiria kũiguĩre tha nĩwe ũgatemwo ti ngai andå meciria mathari mau tå ra atä nä ma atä nä ma ngai aca nä maku ũguo magĩte matarĩirie marumanĩrĩire ndĩ ya thoguo na nyũkwa hau thĩ hakerwo na norĩo thĩinĩ wa mathani ikũmi norĩo rĩathani tu rĩrĩa rĩna kĩranĩro only tondũ mau mangĩ mothe merĩ tondũ kanaire rĩgakirwo ndũkanire nĩ mũkaena rĩgakirwo Ehe, rĩgathiĩ na mbere rĩgakirwo no rĩrĩ rĩa tĩ ya thoguo na nyũkwa nĩrĩongereirwo kĩndũ nĩgetha ũtũũre matuko maingi koguo secret ya long life tikuigirwo moko aca Ko- secret ya gutura matuko maingi tiguthi deliverance aca secret ya gutura matuko maingi ni tia thoguo na nyukwa na mandu kumakaugua ndukanage kumathikiriria kana magaruruke ona makura undu thoma thoma hukenda tututire na mahinda ri haugaga atiriri he cora weho

gwĩcora wa andũ gwĩcora wa andũ meyonaga ta marĩ atheru meyonaga ta marĩ atheru na gũthambio ona matithambĩtio tigana na kũu kũngĩ niĩ ndĩenda haha manyina na no teng'ere mũno mũno mũno ĩ proverb 2020 hecora wĩho wa andũ maugekaga aithe na matangĩrathima nyina tũraririe saturday kwa nĩ mũtũthikagĩrĩria ũhoro wa kĩrathimo kĩa nyondo kũrĩ andũ matakaigua marathimĩtwo nĩ manyina mao tondu oti blessings to the mother kuri andu matakira- matakirathima wira uria wi ungika munene muno ni guconorithia nyukwa thutha wa kurerwo na kugia ciega na kugia shepu what is all about you nithoni he nyukwa ta mamu wanyu aturaga igotini uguo tondu tukuria ciari mahanaga ta kwao gwaikitio ngoma hindi ya guciara kwao tondu karanja eromande Wachira eja na mbũndi. Mũirũ rĩ nĩ arethwo. Na nĩ anyina ũmwe. Na nĩ anyina ũmwe. Na mwaki nĩ acinirwo. Mũtu- Mũtumia ũcio e wa mĩaka 50 ahana ta wa mĩaka igana ũguo tondũ atũraga igoti-inĩ na gwake gwatuĩkire gũtirĩ mũthigari ũtaingĩraga gwake DCI makiuma

Why the kingdom charges yet to kusurura ovyo ovyo? and looking at the government building suspiciously. Hmm? Kuniokoraga nyumba cia thirikari na ithuguda Eh, rĩa gwĩka ũru Ũka- ũgathiĩ rũmande na ũkakwa mũndũ ũyũ nĩũnyitirwo wiki kũu mamu wanyu nake gĩcagi kinya thũra thimũ ndĩingĩraga kanjia irumi kasis ĩkibe

akarurũka akarurũka kũigua nyina, akarurũka kũigua nyina, nĩ mahuru ma kĩanda-inĩ makarĩkũũra. nĩ mahuru ma kĩanda-inĩ makarĩkũũra, Nĩ ciana cia nderi nĩ ciana cia nderi ikarĩrĩa. ikarĩrĩa. That means ritho kĩkaigua handũ ha gwĩtwo ritho Bible-inĩ ũkamenya nĩ kĩoneki. Any vision that you have. Ũkaborerwo nĩ aka Nairobi mũnyui.

tondũ mahinda makwa nĩ manini mũno nĩkĩo ndageria gũteng'eria ũhoro mwanake ũmwe nĩ agĩrire ithe akĩmũiga gwake nyũmba nake mũtumia wake ahanaga ta atumia amwe twĩ nao haha atumia arĩa arumani atumia matendete thayũ ndikana wĩkwo mũtumia ũtendete thayũ ona hanini ona rĩ na nĩ atuire na ngoro yake gwaku gũtigakorwo thayũ

arumaga muthuri uria o muthenya muthuri akiamurire mai makunyumurire kaidi warume igana niikitio ni muru guo tiwe every day nake murio wa muthuri uyu handu haingirire ahonokie ithe heri itho riri riamuka riri rikarirwo rũĩ-inĩ kĩanda-inĩ kĩmũrĩ gĩkĩ kĩrerwo atĩ kĩmũrĩ kĩndũ kimenyereire maithe gĩkahorera kĩanda-inĩ yani ũthiĩ tũkuone nduma ũrĩ mwe ũrĩgwo nĩ kĩĩ kĩangorire ndarirwo nĩ ciaũ thina waumire mucii Hey, kimwana giki gitia kana giamuka arorire ithe uguo akimwira baba ndecire ngucokie gicagi kuria agirite ithe ya nyina ni akuite ndecire ngucokie gicagi okuria iganjo uikarage kuo nigetha uikare na thayo tondu mutihotana na nyina wang'ania ithe nginya ndangĩtwarire amunyitĩrĩire akĩmũnyitĩrĩra magĩthiĩ karũgendo magĩkorwo kwarĩ hĩndĩ ya mbura na rũĩ nĩ rũihũru na nä rå ä rwariä må no no gatagatĩ ka rũĩ harĩ na ihiga mwanake ũrĩa agĩciria at- oe ithe amũkue amũringie nĩ agĩkuire ithe agĩtoboka rũĩ ithe mũgongo agĩthiĩ akĩhutagia maĩ ũguo nĩ ũrĩa mũndũ athiaga maĩ-inĩ akĩona maĩ no maraingĩha makinya rũĩ gatagatĩ ihiga igũrũ rĩarĩ rũĩ-rĩ akĩigĩrĩra ithe hau kĩmwababa ikarĩra ihiga rĩrĩ ndore haha hangĩ ũra haha na ngũgĩre akĩringe wiki akĩringa agĩkinya mũrĩmo ũkĩona nĩ hega agĩcoka kũgĩra ithe akorire mũthuri ũracombu ũrarĩra na kegi kũgirĩkate nginya kumwo nĩ ngoro kĩmũria baba korwarire mũno kĩmũraca mũriũ ndirĩ mũrwaru mũno ndĩ o ũrĩa nyuma na warĩrio nĩ kĩ baba akĩmũra ndaririkana mĩaka mĩrongo ĩna mĩthiru ihiga igoro rĩrĩ nĩho ndaigĩrĩire baba haha nĩho ndaigĩrĩire baba arumĩtwo nĩ nyũkwa

akĩririkana rũruka rwa kĩmbu rũtithiragwo nĩ mũmũmũtũ acokire ithe mũgongo magĩcokana mũciĩ kĩringa rũĩ rĩngĩ ndamũkĩririe agĩcoka mũciĩ akĩiga ithe mũciĩ akĩra mũka listen to me hano ho hetagwo gũthomerwo satanic verses ndakwĩra ũũ nyina wang'ania ũmenye wewe mũtumia wakwa na ndũgatuĩka baba na wewe baba ndo tika mutumia kwa mundu athakira inia na riria ukaruma baba ringi kana ngore baba hotie ni guthii ugathie tondu we ndungimbigera kirumi no baba na kirumi we ndungihe kirathimo no baba na kirathimo koguo ni utie baba kana uhure weru na gugeikara atia riu mahinda makinya ma muthuri uria gukwitire muriu kimurathima torenja kuburathimire ari yake tondu ni etikirire kumutia he cora wiho mwitei muno ugaga nyina ni aranunga na twana tutu turarerera nairobi

Akaniangukia anakula vibaya anamwaga. Anakula akimwaga. Marute kutia ocowe. Marute kutia kukawe. Marute kumenya ati atumia acio mahana go uguo hana. Nie makaga ndarora ile tu ntajeri uguo muthakama. Ngai imagine kwa muthenya ugoka thĩ ya ikoboke. Maitho matonyera thĩinĩ na matindikĩtwo nĩ mũndũ. Tana mũndũ tarecoa njeri twarĩ nake na itithiri Nairobi ũrĩa ahanaga na kambũri

Ndingũtinda ngĩkĩmwanĩrĩra no nĩ mwega nĩ mũrata witũ wa Naikuru ũtũ- tũrĩa ngũkũ gwake tũmwĩtaga mathĩ mũtumia mũtongu ngoro nyina tũramwĩtaga cũcũ mũndũ akiuma Naikuru aigua nĩ ahara ũroka gũtonyera Naivasha ha cũcũ tondũ mũtumia ũcio nĩ cũcũ mũkũrũ no ndaretĩkĩtie kũheo nĩ akũhe irio coka akwĩra mũriũ acoke na hau oke na kĩndũ kũnyitĩre ũguo ongerera ngari maguta ngiri igĩrĩ ithatũ ithano ona mwakwamũrĩ ikũmi

atona kuruta muhothi ahiko ahurutaga nguo ya mbere akaheta ya gatatũ hĩtamba ibo aretha mĩhari egũthoma nginya arĩkinyĩra verse 40 ndũgakorwo kũrũ ũcio mũbĩa angĩkorwo kũrũ ta wa moi mũthuri ũcio arakuire oro mũrũngarũ ũguo ndona mwana moi wa kĩboki nginya harĩa arakomete nĩrona nĩ

kũrokurus mwega na watu wa gũthiĩ ũrathimane na nginya ona wĩ ithandũkũ no hurũkĩte andũ makũrora makandimaĩ tondũ kibe ona mũkuĩre wa mũndũ nĩ ũramata mũndũ mũru akua ikaire ũru mũno mũndũ mũru mũndũ mũru ona mũndũ wa ngoro njũru akua ũru ta nĩ mũrĩro ũrona mocarinĩ rĩrĩa tũrona andũ

the same he told me nginya mundu muru aku akunjite ngundi ati ni marutaga wira muritu muno gutuma andu acio oru magaru matamburuke nginya maguru kugondora nigetha atuike mundu na mundu yiro ni thayo akikuhuruka ona andu moka nginya ithanduku-ini makwirorera ou nitohiki wathi gwika uhoreire na thayo to ni gukoma wakoma

nginya kũrigania na mwana ũigua na mwana ũga cucu wĩna ũguo anyitire mwana anyitire mwana ũguo mwana wakakuria nĩ haria hahana kũhunyũka tondũ cucu ũcio anyita na thiora guka wĩna mũkwanjũ ndagĩthirie gathuri kange guka wĩ mwega kenjera njarĩte nyũmba kana thogu ũkĩmũhũra nĩ ũru mũndũ ũyũ ũrwo nĩ ũru wakora wena nĩ kuonania ndũrĩ kĩrathimo kwanyu Ndũ- ndũrĩ na wega warutire kwanyu nenenganagĩra ngai nĩ mami witũ tondũ ithu- niĩ ndirĩ baba but my mother is my friend na mami we can do any discussion we can discuss anything rä u na nä ndärirä ndä na mä aka mä rongo kenda na ätano ngakorwo ndå gamä te å guo na no ngakorwo ngä rä a coma

rĩu no ninkirio aca nĩ gũthiĩ na gũcoka irĩcibũrĩ tondũ na ũrĩa na inyuĩ mũgwĩka aciari wenyu wega ngai amũrathime mũno arũme arĩa mũhaha mũrathũkũma tigai gũkenia andũ arĩa me nairobi arĩa mũhĩrĩga ũyũ ũngĩ mũno gũkĩra nyũkwa don't prioritize them ndanauga maingĩ nimesema kila wakati ndũngĩhota kuma na kuma ũthĩnĩke ũthĩnĩke woneka wĩra mũnyitane tu na mũndũ

ucio murangiri uguo unengere mundu atithio atithio kiriaga amba ucoke thimu-ini urie mam wiho we thimu-ini muringe tu Eh, uyu ungi uyu ungi murengiri kana mam na ndwagire kuona mundu ngiri munemeri to murarera murengi ngiri ni kuyurio ni aciake kai harambia ya mugeni umwe

Tano ya kanda ta mũbĩa ũige nyũmba ĩrĩage na ĩnyuage rora thoguo thoguo nĩ arĩte Ĩ, Ruka rĩngĩ. ĩkarĩte mũbĩa mũno oyoereire Ĩ,

thanks cia kwĩna appreciation tondũ twathiĩ harĩa nyũmba-inĩ no maguta tũgũitana tũrathime nyũmba ĩyo na twarĩkia ũguo no kũinũka tũkũinũka hĩndĩ ĩyo nĩ tũgũtiga aini makĩne no amba ũke njeri kaingĩrĩ tondũ nĩnjĩrirwo ndwarĩtie aria ciugo ciaku na hoe aini aitũ na andũ aitũ ũrĩa tũkoragwo nairobi njeri agĩũkaga korwo kwahotekeka if it is possible tondå ithuä tå rarigwo kona rä a njagä rä a joni njagä kanunga tå rainå kana tukå kanjeri no hoe må no tũgĩa na maũndũ maitũ reke itwĩkĩrĩre gũthiĩ tene kaingĩ reke tũthiĩ tene nĩgetha twagĩa time ya gũtindania niĩ thaa ithano nĩ ngwĩharĩirie no ngĩrwo matikinyĩte matikinyĩte reke itwĩtĩkĩre gwĩkĩrĩra tondũ nĩ ũru mũno kwaria ma KU mathiko mũkorwo mũkinyĩte 6 ya nĩ ta mũtungatĩri njũkaga ngakora 6:30 ndirona parking mũkĩrire ikũmi endaga mukamwikinukie njeri kana mugathike mundu wao but when she need you roka thaa kenda ikumi ikumi na imwe It- it's not good by by the way even the misfortunes iria ndonera bara ko njukire tene ndingionire no riu ngwira kwamba tiga gutiri mundu na tungatiri tutigikinya mbere yanyu Ka- kaĩ mũtangĩtĩkĩra tũcenjie hau igongona rĩrĩ rĩngĩ tũrathiĩ rĩ tũthiĩ tene Is that possible?